hello maxaka hi dyondza ku hambanahambana khensa swinene ku va na mintlhambi mi mi ni bujoyino eka exi Na ku heta ku hlaya breaking news ya Benny Mayengani guys xilungu lexi nga laha xini Benny so ririmi ra mina ri siza ri ri tolovela okay so ni mari na mi amukela etindhawini to ku hambanahambana kona ku na vutlhela mi hi joyinile ka nkandza lowa gingirikani um nkhensa swo eish namuntlha ta ta ni vuyela xilungu leya xini Benny leyi guys ririmi leri nga tirhisiwa laha rini Benny so breaking news leyi a yi ni vavisile so mo ni ringeta. vaxaka endhawu ta okay vaxaka endhawu ta ka vana vana khensa swinene um ni nge namuntlha loko ku ri ka ni nge mi za mi subscribe mi nge za mi eish mi loko mi nge za mi subscribe ka channel ku va mi subscribe click the red button and also click the notification bell mi nga blame i mhaka breaking news um ku loko hi endla show ta hina hi nga sele ndzhaku nga titimeli nga titimeli nga titimeli nga titimeli so ya guys beni ma hi nga xi busy hi ti-breaking news heyi mhani ku xo huwa loko xi ku xi ta na breaking news and impela she's been breaking news yo sungula leyi nga twa hi 2020 ku va xigubu xa suka ka xitsonga music awards because mina yo hluphe hi papila leriya mhani exi ri tsariwini hi xilungu lexiya xi ni bini so loko vona mi kha ni kangama kangama laha hi mhaka ya xilungu se ririmi ri za ri tolovela contrigate contri contri ha guys a khad a khad ivi loko ha tshamisa sweswo hina jikijiki xiku xa suka ka eff so mm, mina loko ni na xivutiso xa ku a ni swi tivi ku ri i ncini lexi beni mangani a nga ta tlhela a xi tshika futi sweswiwani ni chuhini ku a ni swi tivi ku maybe xi nga tshika ku va muyimbeleri wa xitsonga kumbe xi suka xigazeni ma swi twisisa Mara no tshemba ku a a nge tshiki ku va a hetisa yindlu ya yena hi ku yindlu leyi a yi kha yi vulavuriwa swinene a a a la a ka ti-social network no tshemba ku u ta kota ku yi hetisa a nga tshiki ku yi hetisa and again a nga tshiki ku yimbelela hi ku hi ningu lava mulotheni you know xi ve ri yini eh, xi xihloka xi vuyele mbinyini hi swona ni lava yimbelaka mhani sandlen so ya um ni kombela bela a nga tshiki ku yimbelela and a nga tshiki ku hetisa yindlu ya yena so ya swin'wana swi nga kona mahungwini i ku Sol Makami G1 is releasing an album hi H_I_V Makhensa hi February album ya kona heyi swa hlekisa tinghoma ti nga la mavito ya ti-album ta kona I mean mavito ya tinghoma ta kona ta hlekisa ene xi xin'wana lexi me xi xi ni karhataku hi Sol Makamu ku ri i na mafenya ngopfu mhani ni le ka swi swa serious swo fana swa music a ni swi tivi mi ta ni byela mara twanani mavito ya tinghoma ta kona ku na factory setting hlekete vito ra nghoma ku na um password ya mina um and then ku na mm, ku na yini ku na ringtone ya gospel imagine va ku i risimu vito ra nsimu ringtone ya gospel and xin'wana lexi me xi xi xi ni karhataku ku so luma ka mi maybe swi nga va swi n'wi tikeleni ku va vanhu vo tala va n'wi teka serious hikuva a ri na mafenya ngopfu ka swilo swa serious cause music hakanyingi wu tala ku u vulavula na vanhu loko u kha vulavula na na na mbilu mara mhaka ya mafenya hi ku yi n'wi talele ngopfu leswi a nga xiswona a nga swi koti ku hambana na swona mara guys mi tivoni ti-video loko soloma ka makha a ringeta ku kombisa um i bodze ne la yimbelelaka na yena laha um ku ku a fane a yimbelela njhani e xisa xi na ntirho mani yo ha ses xa dyoha va ndzerile mhana yena kun'wana nga u nge pfuki u n'wi kotile va ni byerile mhana yena kun'wana nga u nge pfuki u n'wi kotile eswifevi swa tivana n'wananga u nge pfuki ya ne no mara hi khensa autotune ku yi ta lunghisa swilo hinkwaswo plus ri makama wa swi kota ku lunghisa lunghisa ti-voice ta vanhu na ku endla ku swilo swi balansa kahle lani so hi khe ho tshemba album yi ta hisa so ta va hi yimele yona so masita ku vele ka ha ri january vanhu vo tala va busy na ku tiolola ma swi twisisa so mr poses also back in the gym you know he is back in the gym i le ku tiololeni lexi ni karhataku hi mister post i ku ni twe a ni kanganyise laha ku a nga kotangi ku fikelela at least five lift ups guys ka video leyi ni kome mi languta Thank you. van'wani va ta ku hi video ya khale mara hey mr pos is back in the gym he's trying to you know put things together a ni a ku dyiwe ku dyiwa dyo swo danadana swo tala ngopfu hi makhisimusi so so ku dyiwa dyiwa swo tala ngopfu mayonasi you know tinyama tirhayisi swi tele leswi nga dyiwa dyiwa so makhekhe e a ku a ku tirha hi mabyalwa van'wani lava nwaku so i minkarhi ya ku vanhu va kota ku va ku inwa va va thona swilo swi swi va right wa swi twisisa so na Mister Post i busy hi sweswo so loko a vulavula hi swilo leswikulu leswikulu ku na ntombi yin'wana yi nga ni le ka pool mhani eish. ni kombela mi yi joyina mara ku le ku nambe ka chilasi yo ka nambu hi le ku sukani hi ta ti onhena tifoni hi swilo swo phuta hi mhaka mati ma ka chila na tifonti ta onhaka tanani ta hi joyino yo I know, mean, don't be lying to you know, go, go, and you know, you know, I'm gay, so, um, but you never know, you know, things can change, so, and I'm joying, man, very can number and down, that's cut, and then, and I wanted to January, you look to pick in the Mali, Malema, ya mathekisi mali ya swakudya swa ku swilo swi le ku fambeni January leyiwani heyi hi le ku fikeni mara munhu i busy na tiphula laya mara swi swa ku na swibalansi okay va ka hina la ka nongonoko wa hina wa nkandelo wa gingirikani khensa swinene ku ya namuntlha mi hi langutini ni ri a hi endleni kahle a hi tshamiseni sweswi nkarhi lowu taka loko ku ri mina Mandla Elekere ni ri salute Ekkersdorp mi nga titimeli.